Ahee mina i Zah swaka Chauke a ka chanel swaka Chauke T_V ni na ha vula sweswo nakambe ni ni khensa vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscribe a ka chanel swaka Chauke T_V loko vanhu a va nga subscribe kumbe loko vanhu va nga va nga va nga rhandzanga chanel swaka Chauke T_V ni va loko na namuntlha na sweswiwani a ni ta va ni nga koti na ku upload ti-video na ku create ti-content tintshwa a ni nga ta swi kota because vanhu a va ta va va nga nyikangi support so Chanele ya hina ya ha ri tsongo swinene eh, hi tsutsuma kulume ko vuma 1900 and something eh, leswi vulaka ku it's a i improvement yin'wana yi kulukumba ngopfu kumbe gain yi kulukumba ngopfu leyi nga fika yi kuma aka chanele swa ka chauke tv because hi lembe ra 2021 um before august uh, before, let me say before before september channel a ya ha ri na swin'wana swo 400 and something what subscribers so ivi end of January, uh, eh, end of december ya ya va yi ri ngheni ko vo 1000 something subscribers meaning ku ku tirhiwini swinene matsonga machangana um na khensa

ku mbarisiwa xidlodlo xo karhi xa kahle aka aka role leyi va nga fika va yi tlanga aka music wa Xitsonga number one um Doctor Joe Shirimani i munhu loyi va nga va nga tirha ti na ti-artist to hambanahambana ka music wa Xitsonga leri ngo va contribute ngopfu ka titalenta ta vanhu vo tala lava va yimbelelaka Xitsonga ma yi vona okay um Ti-artist leti hi vulavulaka hi tona minkarhi hinkwawo sweswiwani mina n'wina matsonga machangani hi vulavula hi ti-artist leti ti humaka emavokweni ma ma ma doctor joe shirman almost all of them ma vona loko hi vulavula hi beni mayengani hi vulavula hi munhu loyi humaka ndzeni ka ka ka ka poto ra doctor joe shirman um hi vulavula hi poto ra hi vulavula hi munhu wo fana na mister post loyi humaka ndzeni ka poto ra doctor joe shirman psychology huma ndzeni ka poto ra ra doctor joe shirman Prince ranga ni humaka poto ra Doctor Joe Shirimani um eh, na van'wanyana vo tala kwalaya ni nga ta va ka van'wana nga va machine machine hi kuma vo so makotana yi komba yini loko hi cheka hi cheka beni hi n'wi vona a ri ka level ya le henhla ya music hi cheka mr post hi n'wi vona a ri le ka level ya le henhla ya music hi ndlela yin'wani swi ta twala ku ri dr joy shriman va na nkoka because va swi kota ku sweka munhu ivi after loko se va n'wi swekini a va a va someone a duma a tiveka swi va kahle so hi ku ya hi mina dr joy shriman ve ku tirheni ka ntirho wa kahle swa tsakisa a va fanelanga na vo va kwata kumbe va titwanana ku va va pfuna vanhu um because a va a va kulisi na vo va vula ku a ni kulisi maxaka ni kulisa rixaka leri ngo ku va va kha va playa role ya so i blessing aka matsonga machangana hi mhaka loko vo a va nga ri kona ni sure ku xitsonga kumbexani nkarhi wun'wani a xi ta va xi ri ka ndlela yin'wana a xi ta xi ri le hansi kumbe na vakulukumba lava hi va tivaka sweswiwani a hi ta va kumbexani hi kha hi nga va tivi because before va tirha na dr joe shriman a a hi nga va tivi hi ndlela yo fana na yaleyo ma vo so a hi hlonipheni dr joe shriman dr joe shriman va xi fita xidlodlo um eh, dr joe shriman va swi fita ku hloniphiwa va fita ku ku hi nga va kurisa hi tlhela hi va hlonipha ku ya mahlweni hi ndlela yo fana yaleyo because ku na role leyi va nga fika va yi tlanga aka music wa xitsonga hi ndlela yo fana yaleyo so matsongo machanga ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe aka youtube channel ya swaka coke tv ni ba mandla ni velela ka vanhu hinkwavo lava vonaka video leyi hi komu